Salam hormatly adamlar. Siz bilen Allaberdi Timirow. Biz bu gün Deňleme we onuň köki diýen temany geçýäris. Bu temada diňe goşmakly we aýyrmakly deňlemeleri geçeris. Indi ilki bilen deňleme näme? Özünde harp saklaýan deňlige deňleme diýilýär. özündene bizde berlen. A goşmak on iki deňdir ýetmiş sekiz, özünde harp bolmaly. Bizde A. Şeýle deňlige deňleme diýip aýdylýar. Harpyň deňlemäni deňlige öwürjek ýagdaýyndaky san bahasy deňlemäniň köki bolýar. Ýa-da şu ýere men A derek haýsy sany goýamda, şony on ikä goşamda ýetmiş sekiz alynjak bolsa, şu deňlemäniň köki şol san bolup durýar. Indi ilki bilen goşmakly deňlemelere seredeliň. Birinji goşuljy, ikinji goşuljy we jem. Biz goşuljylaryň islendigini tapjak bolsak, jemden bir goşuljyny, belli goşuljyny aýyrmaly. Bizde ikinji goşuljymyz belli, şonuň üçin ýetmiş sekizden On ikini aýyrýarys we altmyş alty alýarys. Onda bizde altmyş alty şu deňlemämiziň köki. Indi barlagyny geçirip göreli. Altmyş altynyň üstüne on ikini goşsak, bizde ýetmiş sekiz bolýar. Onda çözübimiz altmyş alty. Indi kemeljini tapjak bolsak, bizde kemeliji, ikinjisi kemeldiji we tapawut. Kemeljini tapjak bolsak, tapawudyň üstüne kemeldijini goşmaly. Onda a aýyrmak sekiz deňdir on bir bolsa, men on biriň üstüne sekiz goşýan we on dokuz alýan we näbelliniň bahasyny tapýan. Eger kemeldijini tapmaly bolsa, onda on bäşden a-ny aýyranda deňdir dokuz diýen mysala seredeliň. Ine a-ny tapjak bolsam, kemeldijiden Tapawudy aýyrýan we A deňdir onda bäş aýyrmak dokuz diýip ýazýan. A deňdir alty çykýar. Şu ýerde siz öý işleňizi belläp alyň. Şu wagt men başga bir usul öwretjek size. Deňleme çözmegiň. Paýnta geçýäs. Mysal üçin bize bir deňleme berlen bolsun. A goşmak dört deňdir ýedi. Ilki bilen biz seredýäris. Goşmak bar. Onda bizde şeýle goşmakly we aýyrmakly üçin iki sany formula ýazyp bereýin. Iki goşmak üç deňdir bäş. We bäş aýyrmak iki deňdir üç. Indi şul iki formulany ulanarys. Görüşýän formula meňzeşem däl, ýöne formula hökmünde ulanarys. Biz şunuň üstünde iki goşmak üç deňdir bäş diýip ýazaly. Sebäbi arasy goşmak. Bu ýer goşmak bolan üçin ýazýan. Indi bizde ikä derek a dur. Üç ederek, dört dur. Bäş ederek, ýedi dur. Men şu ýerde ikini tapmaly. Men ikini tapjak bolsam, iki deňdir. Men bäşden üç aýyrmaly. Eger üçi tapmaly bolsam, men bäşden ikini aýyrmaly bolardym. Onda ýaňky gör Kitapda aýdylyşy ýaly, men şu ýerde a-ny tapjak bolsam, a deňdir ýediden dördi aýyrmaly. Sebäbi bäşden üçi aýyrmaly. Bäş diýenimiz ýedi, üç diýenimiz dört boldy. Ýedi minus dört. We a deňdir üç bolýar. Indi aýyrmakly bir mysallara seret göreliň. a minus ýedi deňdir

Onda a deňdir. Ýedä dokuz goşsam, on alty. Ýene-de bir mysala seredeliň. On iki aýyrmak b deňdir dört bolsun. Biz şu ýerde on iki aýyrmak b deňdir dört. Bäşden ikini aýyranda üç. Bizde tapmaly zadymyz Bäş, aýyrmak. Aýyrmak. Iki, deňdir. Üç. Biziň tapmaly zadymyz B. Ýagny B-niň ýokarsynda haýsy san dur? Iki. Onda men ikini tapjak bolsam, men şu ýerdäki iki deňdir bäş aýyrmak üç diýen formulany ulanýan. Onda

Has gowy saýgaryp biler ýaly. Soň depderiňize ýazanyňyzda bu formulalary ýazman özüni ýazyp goýýaňyz we netijede dogry işlenişi alarsyňyz. Podpisat etmegi ýatdan çykarmaň. Bolýar, sag boluň.